Moie Kanner, mäin Numm ass Stéphanie. Ech sinn d'Véronique. Mär presentéieren Iech haut de Kannergemengerot. Eng Gemeng ass eng Stad oder en Duerf, wou vill Leit dra wunnen. Eng Gemeng huet och e Buergermeeschter oder eng Buergermeeschtesch an och e Schäfferot an awer och e Gemengerot. E Gemengerot vertrëtt Awunner hir Interessien an dat kéint der eng jett. Duerch eng Wal stëmmen d'Awunner of, wien soll an de Gemengerot erakommen an dëst Wale ginn all 6 Joer nei gewielt. Wielen ass wichteg, well deng Stëmm zielt. Duerch deng Stëmm kanns du mat entscheeden, wat an denger Gemeng geschitt. Bei eis zu Déifferdeng besteet de Kannergemengerot aus 19 Kanner aus deene 5 verschiddene Schoulen. Dat heescht 4 verschidde Kanner aus dem Déifferdenger Zentrum, vun Uewerkuer, vum Fuusbann a vun Nidderkuer an 3 Stéck aus der Waver Schoul, well dat méi eng kleng Schoul ass. Wat maachen d'Kanner am Kannergemengerot? Majo si beschäftegen sech mat Alldagssituatiounen a mat all deene Saachen, déi si bewegen an déi si an hirer Stad wëlle verbesseren. Wat ass dann den Oflaf vum Kannergemengerot? Et ass esou, dass mer eis eemol am Mount mëttwoches am Sëtzungsraum vun der Déifferdenger Gemeng treffen, wou mer eis dann eng Stonn Zäit huelen, fir iwwer déi Themen ze schwätzen, déi grad aktuell sinn. Där kënnt Är Ideeë mat abréngen an alles, wat Der wëllt soss nach änneren. A wat nach derbäi ass, Mir gesinn eis net nëmmen eemol am Mount am Sëtzungssall, mir maachen och eemol am Mount eng Visite. Wéi eng Visite maache mer? Majo, mir ginn zum Beispill an de Schoulservice, mir ginn d'Biergeramt kucken, mir hunn e Gespréich mat engem Schäffen, mir schwätze mam Gemengesekretär, mir kënnen bei de Service technique kucke goen, bei d'Police, an de Centre de. Prix an nach vill aner Plazen. Wéi ass dann den Oflaf vun der Wahl? Där kritt elo vun ärer Léierin oder ärem Schoulmeeschter Ziedelen ausgedeelt, fir Äerch kënnen anzeschreiwe fir de Kannergemengerot. Wann der déi ausgefëllt hutt, kënnt der déi Offers erëmginn an da kommen déi bei eis an de Service un. Mir hänken dann d'Plakater op an dann hutt der eng Woch Zäit fir ze kucken wee sech alles opgestallt huet an da kënnt der wielen. Der kritt dann en Ziedel fir auszefëllen, dee gëtt dann an eng Urn geheit an dann ziele mär déi aus. Soubal mär d'Resultater hunn, hänke mer déi op d'Korkewand an da kënnt der kucke goen wee gewonnen huet a ween bei eis am Kannergemengerot matmaache kann. Wat huet de Kannergemengerot da bis elo erreecht? Nei an al Schoul ass elo mol eng Auer opgehaange ginn am Schoulhaff, fir datt ee ka kucken, wéi laang een nach an der Paus spille kann. Et si Plakater op den Toiletten opgehaangen, fir datt ee soll anstänneg sech behuelen op der Toilette, dat heescht alles déi richteg Plaz erëm maachen a sech seng Hänn wäschen. Mir hu Camionnette kritt fir d'Maison Relais. Mir hunn e Kannerstartplang, vu datt en alleguerten Picknicks Plazen drop sinn, Spillplazen a wat soss nach wichteg ass fir Iech. Mir hunn e Märecherswee, deen ass awer scho fir méi laang opgebaut gi vum Kannergemengerot, dee gëtt elo erweitert. Ausserdeem hu mer nach d'Méiglechkeet am Kannergemengerot matzewierken op verschiddene Fester, wéi zum Beispill beim Kleeschen a mir organiséieren eng Kannerparad.